Сәлам дуслар, сез Шакмакчы каналында уен уйнамавыбызны дәвам итәбез. Бүген әзрәк фәнни видео булачак. Бу юлы каршыма әкрен генә җайлап кына килеп утырган мәсьәлә менә ул. Кыскасы, менә минем гап-гади A4 кагаз бите бар, миндә генә бар ул, сездә юк. Әй, каян алганны сорамасагыз да була. Миңа аны өчкә бөкләп, конвертка тыгырга кирәк. Бер конверт һәм төгәл өчкә бүленгән кәкре кулылыкны исәпкә алып, әлбәттә, кәгазь кисәге. Авыр түгел кебек, ләкин 2-3 минут интенсив максатка омтылулардан соң бер нәрсә дә килеп чыкмагач, Google әфәндегә ярдәм сорап мөрәҗәгать итәргә туры килде. Google әфәнденең киңәшләре менә шундыйрак.

Бишенчесе. Санак һәм сызгыч кулланырга. Һәм дә инде алтынчысы күрәзәчегә алып барырга, ул сиңа кайт урыннан бүгәргә икәнен әйтергә тиеш. Сезне дә шулай шаяртырга өйрәтә алам. Языгыз. Кыйбат. Сезгә ничектер, ләкин миңа мондый ысуллар ошамый. Димәк, бүтән нәрсә кирәк. Ә инде төгәлрәк әйтсәң, менә нәрсәгә кирәк инде ул безгә? Без аны үз гомеребездә бер кайда да һәм бер кайчан да кулланмаячакбыз дигән фән кирәк. Әйе, әйе. Нәкъ шундый фән. Бүтән бернинди дә түгел. Башлыйк. Димәк, безнең A4-ле кәгазь битебез бар. Безгә аны озын буе буенча 3 тигез өлешкә бүлергә кирәк. 2 тигез өлешкә бүлү проблема түгел, ә менә 2-дән күбрәк булса, монда инде күзгә карап кына бүгүе авыр. Сызгычны әлегә кулланмый торабыз, чөнки мин аны таба алмадым. Ә баш мөхәндис кая куйганын әйтми. Шулай булгач, минемчә, бер генә әйбер кала. Кәгазь бит ул геометрик объект, шуңа ул геометрик кануннарга буйсынырга тиеш. Баш мөхәндис белән озак әңгәмә алып барганнан соң бер кызыклы нәтиҗәгә килдек. Әйдәгез тиз генә чагыштырмача шул нәтиҗәләрне карап узыйк. Моның өчен безгә 8 сыйныф геометрия программасын искә төшерергә кирәк булачак. Ә инде төгәлрәк әйтсәң, охшаш булган өчпочмакларны. Охшаш өчпочмаклар нәрсә ул? Өчпочмак булулары аңлашыла, ләкин аларның бер-берсенә карата мөнәсәбәтләре кызыклы. Андый өчпочмакларның тиңдәш почмаклары бер-берсенә тигез. Ә инде аларның тиңдәш якларын бер-берсенә бүлсәң, алар нинди дә булса коэффициентка тигез булачак. Димәк, А1Б бүленгән АБга тигез БЦ1 бүленгән БЦга, ягъни А1Б АБ ягының 3 тән 1-ен тәшкил итә икән, БЦ1 дә шулай ук БЦ ягының 3 тән 1-ен тәшкил итәчәк. Һәм киресенчә, БЦ бер БЦ ягының өчтән бере икән, А бер Б да АБ ягының өчтән бер булачак. Һәм иң кызыклысы һәм безгә иң кирәклесе, БЦның озынлыгы монда әһәмияткә ия түгел. Без аны теләгән хәтле озынайта алабыз. Барыбер БЦ бер аның өчтән берен тәшкил итәчәк. Ә инде теләгән хәтле озынайта алуыбыз БЦ ягын безгә мәгълүм булган кисемтәләрдән төзергә мөмкинлек бирә. Хәзер инде реаль дөньяга кайтып, бу мәгълүматны тиешенчә кулланырга гына кирәк. Менә безнең битебез. Монда без яңа гына карап үткән туры почмаклы өч почмак ясый алабыз. Әйткәнемчә, БЦ-ны, БЦ ул гипотенуза, без үзебез сайлаган кисемтәләрдән төзи алабыз. Иң мөһиме ул битнең буеннан озынрак, ләкин аның диагоналыннан кыскарак булырга тиеш. Моның өчен безгә тагын бер кәгазь бите кирәк булачак. Аны диагонали буенча икегә бөклибез. Монда инде проблемаларыгыз булыр дип уйламыйм. Ләкин минем очракта түгел. Бөккәннән соң мин бер тамга ясыйм. Ул да булса битнең озын буе. Безгә кисемтәне анардан озынрак итәргә кирәк, чөнки гипотенуза катеттан озынрак. Ә диагонале инде билгеле, ансын гомумән узып китеп булмый. Булды, безгә битне өчкә бүлергә кирәк иде, димәк, өч кыска кисемтәдән торган бер зур кисемтә ясыйбыз, баш катырып тормыйм, алам да менә шулай иттереп тамгалап чыгам.

Калган ике тамганы төртәбез. Кулның кай турымнан үскәнен белгәнгә күрә шул ук гамәлне икенче яктан да кабатлыйм. Әзер. Хәзер тәтиген әйттереп сызарга кирәк. Дөресен әйткәндә сызмасаң да була. Шул ике тамгага туры китереп кенә бүгә алсаң. Шулай да мин сызам.

Мондый ысул белән теләсә нинди туры почмаклы нәрсәне теләгән чаклы тигез кисәкләргә бүлергә була. 5-кә, 10-га, 100-гә, хәтта 1000-гә. Барысы да кулыңның турылыгыңнан тора. Такта булсын мул, калаймы, әллә инде кирпечме, аермасы юк. Аларны торба иттереп бүгеп сытуы аз гына катлаулы нәрсә, ә бу ысул универсаль килеп чыкты. Сүз уңаеннан әйткәндә, мин үземнең сызым сыза торган сызгычымны таптым, Менә ул. А4-нең бер ягы 297 мм, ә минем миллиметр санап утырасым килми. Шуңа мин шундук 30 сантиметр алам да 10 сантиметр сайын тамга куеп чыгам. Булдымы? Әлбәттә. Мантыйк бармы? Мантыйк бар. Ә инде бигрәк тә озын әйберләр өчен төрлә торган сызгыч кулланып була. Шундый озын гына кыска видео булды бу. Ошаса лайк куегыз, каналга язылырга онытмагыз һәм барыгызга да уңышлы көннәр.